Дьэндэлэр саалыгар томтойор түөһүгэ дьоллоох соргулаах тусаатык Айыы Саарын оонньор сыбыйа баай эмээхсин. Эргэнэ хара тыамаһын курдук элбэх ахсааннаах аймах билэр дьоннорун, уйгулаах олохторун оҥкуллаан байааттыбат баҕана буол, өһүллүбэт өһүө болон, уһун сыллар усталлар барҕара байан муннуларыгар тумуу да киирбэккэ Үчүгэй баҕайытык үүт турааннык олорбуттара эбит Кинилэр диэтэх дьонтоох дойдуга олохсуйан олорбуттар диэн одуулаан көрдөххө, анараа өттүн алаархай харахтаах анаарын быһааран көрбөт, аҥаат-муҥаат алаастардаах эбит. Уҥуоргу өттүн уу харахтаах одуулаан булбат улуу тунах хочоҕолордоох эбит. Кэтэх өттүн көрөр харахтаах, Сүрэн көрбүккин нэлэмэ сыһыылардаах эбит Сарсыардаттан киэһээҥҥи диэри эргийэн кэлэр Алаар-мылаар алыылардаах эбит Соҕуруу диэки сураан биллэххэ, сүлүүдэ таас курдук уулаах, сүүһүнэн ахсааннаах, Сүүнэ улахан үрэхтэр сүүрүгүрдэр эбиттэр. Арҕаа диэки анааран көрдөххө, үрэхтэри, өрүстэри хонноҕун анныгар холбуу уктан, хоту халлаан аннын диэки курулуу устар күтүр улахан өрүстээх эбит Илин өттүн инньэх гынан билиэҕи иирэ-тала энээрдээх ыккый ойуур ыксаллаах, халааны холбура суох

Ханнык бэйэлээх дойду туох баайдаах эбитий диэн быһааран билиэххэ лиҥкинэр систиэмэлэр эргэни хара тыаларга аҕыс уон аҕыс адаар арыыларыгар араас кыыл бииһин уу адаҕайан үөскээбит эбит. Тайах кыыл манна тардыспыт, эһэ кыыл манна эҥээрдэспит, сиэргэн кыыл манна кэлбит, бэдэр кыыл манна бэдьэйбит, Бүчээн бүгэн үөскээбит, таба талбытынан тараллыыбыт, туртас тутулуга суох үөскээбит эбит. Сүүһүн ахсааннаах төгүрүк түөлбэ күөллэригэр көмүс хатырыктаах күтүөрүгүс көрүҥэ көрүллэн үөскээбит эбит. Солунан бааллар соботтуунан бааллар мунду, көскөр курбук курдук күнэх күүгүнүччү үөскээбит эбит. Хатыыс балык ханныылар тут сордоҥ балык сундулуйбут, тутчах балык тутуспут, сылар сыа балыктарын сатала сохсуйан туран үөскээбиттэр эбит.

Айыы Саарын оҕонньор сапыйа баай эмээхсин туох дьиэлээх-уоттаах дьоно эбитий диэн токоолоһон биллэххэ, хаайын ылар хаһаалаах, күөйэн ылар күрүөлээх, далбаатаан ылар даллаах эбиттэр. Хороҕор муостааҕы хорҕотон үөскэтэргэ аналлахханнуу быһаҕын саҥа хотон диэни хороччу анньа тутан кэбиспиттэрэ эбит Алаархай алаастарын арҕаа өттүгэр малын салгуурарга, аһы-үөлү хаанарга алаас аҥаарын саҕа ампаардаахтар эбит. Байаатырбаттан диэн баараҕай тиис баҕаналаах, сүүс саан усталаах, тоҕус уон саан туоралаах, баараҕай улахан балаҕаны балтаччы олордон тутан көспүттэр Хлепловхаҕа сэрэтэн балаҕан иһин эргиччи көрдөххө, тоҕус саһаан сиртэн-уотун суон тохтообокко биэрэр. Сорбатаат соһоҕо сорон-оҥорон турар бөттөрөбүт тула өттүнэн утуйарга анаан кэрискэ киил маһынан орон диэни кэккэлэппиттэр Уҥуоруҥҥалара киһи ылар саҕа буолан көстөр, хаҥас ороҥҥолоро киһи хабдьы саҕа буолан көстөр. Киэҥ урукку кимнээх олороллоруй диэн уорбалаан одуулаан көрдөххө, оҕонньордоох эмээхсинтэн ураты хаҥас саппахчы иһигэр соҕотох кыыстара былааттахха быкпатах, хаһыннаахха хаампатах, сиикэйэ сиэбэтэх, ахтыйбыта аһаабата, көтөрдөр тистэнэ мөлөөтө көрөр харахтарын дьүкэтэ аҕыс былаас суохтаах Айталыына куо диэн Көрбүт эрэ барыта сөхпүт, харахтаабыт эрэ барыта хайҕал, кыыс дьахтар маанта баар эбит оҥоронноругар утуйа сытар соҕотох уолларын одуулаан көрдөххө күүстээх көрүҥнээх быһыыга быһыыла тоҕо эмэ сүрүннээх бухатыыр киэнэ бэрдэ утуйар муннун тыаһа муннукка тиийбит таныытын тыаһа тайҕаа тайыммыт ол курдук айыы саан оҕонньор сыбыйа баай хотун эмээхсин айыы дьонун көмүскэһиитэ буолбут